Eyɔ míawoe le dɔ dzi, míawoe le dɔ dzi akpe. Medzi be maxlẽ nanewo na mi tsayatsa ne mia alé ŋku ɖe eŋu na mi akpɔ ɖa be aleke wòanɔe ɖa hã. Halã tɔtɔe kple biya fafɛ.

Elã ne yɔ agba gedee. Wò ya ne nu dom yim mele nua ŋua, menya ɖu nane ye o. Fufu, ekoe sue aɖe, gbɔlɔ na ƒo ta abu ɖe fufua. Gbɔlɔ gbɔlɔ efufua nabu ɖe gbɔlɔawo. Eyo akpa memee mm akpa mumu memee yi ke wofa xame na hiahiahia, ashishi, gbɔbesetutu kple edze kple nuka gometakuiɖe axame nɛ axame woame evea atsɔ aɖo ga dzi. Ewɔ no ɖokui si keŋ la nɔ nu kpɔm. Ele kɔba dzi eye akpa ma me mue kple biya fafɛ alo guinisi fafɛ. Eeee me yiwo ke adelã ɖuɖu zizia mia nu. nye tsɔ na ƒɔ ŋ me de tsi kpakpa xe me me le ga dzi mia no fli ŋ gbodzo gbodzo gbodzo a tsɔ no ŋ me de tsi ƒo me ee me me woƒe nya me dzi be ma gblɔ ne vɔ mia mia kpɔ leke me ŋu wo xle mia ƒe ve me kɔkɔ me dzi nyuie mia kpɔ leke mia ƒe ve me kɔkɔ me dzi nyuie akpe ne vɔ ma fu tɔwo ƒe nya ko me ma gblɔ ele dzi fie sia fie Ne nyawo dɔ nya ko kɔba no ko ele dzi fie sia fie, eza sia zã. Ele dzi fie sia fie, eza sia zã nenema gbe sia gbe. Meɖe kuku ne mienya nya la ɖum ɖi. Mianya be nuhiame gbe li. Enuhiame gbe li ta e video ya ɖeko medzi be maɖe kuku ne nyanyaɖulawo bene wolé mɔ nɛ ʋɛ loo. Ne wolé mɔ nɛ ʋɛ ɖee, ne ekɔba dzadzraɖo na Mawu vie. Kɔba dzadzraɖo vivivi ŋu hɛa megbe li ɖe. Ne ame aɖeke meli akɔe na wò ɖe, ko ke me mevɔ fia? Ke metsi fu ma? Ta meɖe kuku, ne ènya be le nyanyaɖulawo domi nuwo me xlẽ keŋ va yi kpakpaxɛ tɔtɔe kple biya fafɛ nolawo domia, gbeshiagbea le dzi tsɔ le dzinyi tsɔ ke me ɖe kuku velia wɔme eve ve e nka nye velia ɖe tso akatsie yi ɖe gɛ eyi wo yi ɖe gɛ ɖe eva yi do go ame bubuwo le afi ma eyi wo do go wɔa nenye be wowɔ dɔ etsɔ gbate la ʋuuuu yo kɔ bari aɖe ge ɖe kotoku me no ŋu ɖu yi ɖo kɔ ke wo yi ɖe nuƒleƒe ke Nye velia aɖe yɔa ya te ŋu tsina dɔ hã dɔ gblɔna be o yemedi be yeaɖu nu fia o, efim hafi yeaɖu nu. Nyemegbɔgblɔ na ame aɖeke be netsi dɔ o elabe mía ame aɖewo míaƒe dɔ me mesẽ o. Gake nenye be nèle wò fu kpeɣi alo nèle etɔ wɔɣi kple susu be nenye be etsi dze agbe ɖo ɖe, nɔ agbe abe anyi di ene la, Nɔ agbe abe anyi dzi ene. Èkpɔ aleke anyi dzi wɔna dɔe, le sue nenema gake wɔna dɔe. Ada ɖi be kple nene tsi dzeagbe ɖo ko ke le xɔ me kpoo ɖuɖum nenemae wòhiã be míanɔ agbe ale nye ma. Mínɔ agbe abe anyi dzi ene. Ne miwo miwo miese anyi dzia gɔmea, ye nye nuka? Leke míegayɔ gee fia? Hin, minɔ agbe abe ɖiɖi ene, aɖo nɔƒe ɖe ɖokuiwò le you know hafi tsi dzaagbe naɖo kple susu be wòade mía katã mía dzi nenye be anyi di wɔame ke gbetɔ atea wui. Mawu ƒe amenuveve nɔnɔme dzia ɖe yewo be wònyona gake amenuveve aɖe le dziwò eye mèɖo ta o wòzu be nyanyaɖuɖu elãlãmenuwo fũ akpa ɖi. Ke fu ɖe ge. Tame ɖe kuku. Nye hã meɖo ŋkume kpɔ ɖokuinye da ɖe ƒe aɖo, gake eya le vevie be mía katã míasrɔ̃ nu tso eme. Nye hã me nu srɔ̃m. Eyi velia woyi ɖe ge woyo yo no yi nu ƒle ƒea, nu kee dzɔ. Ame aɖewo lia nenye be nye velia manya ƒle nu kɔ. Eya bɔbɔ wo bɔbɔ ko ƒlena bo wo no ku gali ɖe edzi. Ne wokui ɖe edzi abo wo galia ɖe me loo wonya gbɔ loo woaku ɖe ɖe edzi. Ne wokui ɖe edzi abo wo ɔ ɔ ɔ ɔ gaku ɖe ɖe edzi. Nenema galia ko ke eo nka etsɔe to concretie. Hum yo ɖuna ano tsia ko no meɖe dzi avu eza kɔe do. Gake ame mamlɛawo shi ke fufu kple gbɔlatɔwo woɖɔ shi ɖo woƒe kplɔ gbɔ wonɔna. Akpa memitɔwo gbɔ yoƒe kplɔ gbɔ wonɔna. Efuya ko ne kpe fifi le afia eŋlɔ be, Vetsɔe ɖu nyanyae. Eya gblɔm mele nɔ ƒe ewo va yia, nye velia gblɔm mi mele fia, sutɔ le si le gea, ge dua me. Etɔwɔviwo le si le ge ma. Afi sutɔ ga le si le Kumasi. Be yeƒe nudzadzra ɖo nɔ gba be anyi di ene, didi ene ta. Edzre nu ɖo le tsi dza yia wova relax eɖi ɖem fia. Enu ka enu dɔ wɔm enu dɔ wɔm wòhe vivim. Memewo ke nɔ nyanya ɖum ne wòyi ɖe nuƒleƒe ɖi. Memewo nɔ biam be ɖe ah ne eku ɖe wo ŋutɔe o ɖe aka ƒle ge haa? Enya ye nye nya nàbia ma. Nenye be wòkuɔ, ye ŋutɔ yewo ɖaka ƒle hafi mete ɖena kɔ ba ƒlena nuɖuɖu oa? Gake kpɔ gbã ɖa fia, memewo ke ʋegbe ma do me nɛ. Le egbea mea, ne wokpɔe, ke woyɔm be, O bɔsu, bɔsu, o mako nu madzi nane ne yewo hã. Gale eyɔa, etsɔ nane, etsɔ nɛ na wo. Gake megbe sia gbe wòkɔ nɛ na wo, megbe sia gbe wòkɔ ge na wo. Wɔwɔ me ma wɔa, wogale agba, akɔkɔ dzi gbã. gake ya eɖo ɖo ƒe na eɖokui. Ta eya nanye nu xlɔ̃m na mí ɖe. Menye be gbewo dzɔdzɔm o, menye nya yeye o, eli xoxo hafi míeva dzɔ. Gake afɔ ɖo afɔ ta na ame nɔvi ƒe nya bene míadze agba anye nu dzadzraɖo ne nyanyaɖuɖu fua ɖe míalé mɔ nɛ loo akpe. Eme nenyo mía nɔvi foyawo suetɔ aka Mister Do the Right Thing. ye gaɖe fu ne miaƒe nya se do akpe ŋkekea nedze edzi ne mía katã yoo melɔ̃ miaƒe nya gbɔ ko akpe yoo bye.